Meraba, menim adım Sabina. Men sizni sevimli Zirabitamnıñ odasına davet etmege isteyim. Buyurıñız. Bitamnıñ odasına kirgen sayın divardaki eski fotoresimlerni, Bitam öz elçiklerinen nağışlağan yüzbezlerni körseñ, yüregimni nasıldır sıcaq bir duyğular

Ah, balaçığım! Meni keçmişimin aytacaq olsañ, onı soñu yoq. Bilesiñmi, qızım, insan dünyada eñ aqıllı mahlüqtır. Amma Alla insannı yaşamaq içün, çoq sınavlardan keçirmek içün yaratqan. Menden sorasañ, men Qırımnıñ eñ dülber köşeçiginde, Qızılqoba köyünde doğdım. O vaqıt Qırımnıñ şeñ tabiatına benzep biz gençler de Quvanıp, külip öse edik. Lâkin kök daima açıq olmay, elle bir kün ortalıqnı bulut sarıp ala edi. Tabiatnen qıyas etsek, qırımtatarlarnıñ ayatı da, baş yazısı da kökteki qara bulutqa oşay. Bizim qoranta sekiz adamdan ibaret edi. Anam Fatime Aqmescitte ekim olmaq içün tabiet yurtunda oqur edi. Babam Ablâkim rabfaqnı bitirip, ocalıq zenaatını oqudı ve şu yılı sovet ordusına alındı. O vaqıt men üç yaşında edim. Biñ doquz yüz qırq birinci senesiniñ iyün ayında hayırsız cenk başlandı. Men o vaqıt beş yaşında bala edim. Biñ doquz yüz qırq üçünci yılı lemseler köyge kelip, Evlerimizni yaqıp, bütün köyni yer yüzünden tegizlep, yoq ettiler, evimizden taş bile qalmadı. Sürgünlik yıllarını faciasını aytacaq olsam, soñu olmaz. Birinci yılları bayağı insan çeşit hastalıqlardan, açlıqtan ölgen. Bizim qorantamız Özbekistan Namangan vilâyetiniñ Kahramon degen köyüne tüştiler. O künler biz içün pek ağır oldı. Aşımız olmadı. Bütün soy-soplarımızdan ayırıldıq, açlıqtan yürmege çaremiz yoq edi. Niayet, biñ doğuz yüz qırq beşinci senesi baar kelgeninen, biz anamnen beraber paxta stansiyasına köçtik. Anda mısırboğday saçıp, nasıl olsa da ötmeke toyıp başladıq. Biñ doquz yüz qırq elli dörtünci senesi yedi yıllıq mektepni bitirip, men Taşkentteki Tebiyet orta oquv yurtuna kirdim. Biñ doquz yüz elli yedinci senesi feldşer-laborant zenaatını boyunca bölügini bitirdim. Menim keçirgen künlerim ne qadar ağır olsa da, rahmetli Nemli qarbabañnıñ taqdiri ondan da ağır ve tesirlidir. Qızçığım. Köz yaşsız hatırlap olamay edim. Lenur qarbabañnı anası Minzade biñ doquz yüz on birinci senesi Şaban köyünde doğğan, babası ise Fetta dedeñ biñ sekiz yüz doqsan yedinci senesi Qılçaq köyünde dünyağa kele. Fetta dedeñ fuqare yaşay eken. Minzade qartanıñ beş yaşından ana-babadan öksüz qala ve birevlerniñ qolunda qalıp, Ösken. Biñ doquz yüz otuzınçı senesi olar Fetta ve Minzadeye qoranta quralar. Biñ doquz yüz otuz birinci senesi Lenur Qarababañ dünyağa kele. Ondan soñ dört bala daa doğula, Kilâmov Fariq, Dilâra, Ferit ve Fatime. Hayırsız cenk başlana, biñ doquz yüz qırq dörtünci yıl senesi Qarbabañnı qorantasına, Namangan vilâyeti Turakurgan rayonını rayonına tüşeler. Şu yılı Dilâranen Fariq hastalanıp keçineler. Feritnen Fatimeçik biñ doquz yüz qırq dörtünci yıl senesi küzde açlıqtan öleler. Laf etip turğan yerde Anam, Babañ şalğam ketirse, bizlerge pişirip berersizmi? dep, şu daqqası ekisi de esini coyıp, can bereler. Şu künü zavallı ana-baba özleri mezar qazıp, özleri yuvup, evlâtlarını mezarğa qoyalar. Şu yılı Quranta da beş baladan tek Lenur qarbabañ sağ qala. Qarbabañnı ya olmasın dep, biñ doquz yüz qırq sekizinci senesi Abla degen qardaşı dünyağa kele ve biñ doquz yüz elli ekinci senesi Gülzade Gülzade qardaşı doğula. Biñ doquz yüz elli dörtünci senesi Lenur Qarbabañ Taşkentteki Ahun Babayev adına taşığan tehnikumğa tiş ekimi zenaatına oqumağa kire. Biñ doquz yüz elli yedinci senesi oquvnı bitirip, Buhara şeerine işke alına. İş vesiqasında Trudovaya kniga, tek bir yazı bar, Gijduvan hastahanesinde otuz beş yıl çalışqan, çoq yarıqlar ile Alâtcı işçi medalinen mukâfatlandı. Biñ doquz yüz elli yedinci senesi biz Lenur Qarababamnen tanış olıp, aile qurdıq. Dört bala östürip, terbiyeledik. Vatanğa olğan sevgi ve asretlik yüregimizge raatlıq bermedi. Niayet, biñ doquz yüz doqsanıncı senesi biz bala ve torunlarımıznen beraber Qırımğa qaytıp, öz Vatanımızğa qavuştıq. Saq rayonı İvanovka köyünde topraq alıp, ev qurdıq. Balalarımıznıñ dörtü de, Allağa biñ kere şükür, balalı-çağalı olıp, tınç yaşaylar. Men de on bir torun ve sekiz torunçeniñ qartanası olıp, olarnıñ sevgi ve quvançınen yaşayım. Vatanğa qaytıp kelgen soñ da qıyınlıqlarımız bitmedi. Zenaat boyunca iş tapması pek ağır edi. Ne de olsa, Nariman oğlum, babañ biñ doquz yüz doqsan ekinci senesinen berli yigirmi altı yıl oldı, Saq şeeriniñ hastahanesiniñ reanimatsiya bölüginde ekim olıp çalışa. Hastalarnıñ göñülini almaq içün, tedaviylemek içün qolundan kelgen qadar yardım etmege tırışa. Zarema alañ da Saq şeerinde emşire olıp Bugünge qadar çalışa. Er bir insan ailede doğa ve şu qorantanıñ qaidelerine köre terbiyelene. Biz qarbabanen öz balalarımızğa biri-birlerini ürmet etmek, yardımğa muhtac adamlarğa yardım el uzatmaq kibi insaniyetlik çezgilerini aşlamağa tırıştıq. Bilesiñmi, balam, halqımız arasında ekim, emşire zenaatı çoq rast kele. Biz de qartbabañnen adamlarnı hastalıqlardan tedaviylemege tırıştıq. Balalarımız da insanlarnı tedaviyley ekim, ekimlik, sülâle zenaatını devam ettiler. Men buña pek quvanam ve balalarımnen ğururlanam. Alla bütün milletimizge ilk evelâ sağla olıp, öz Vatanında bahtlı yaşamağa qısmet etsin. Sizge, yaş nesillerimizge, torunçığım, Vatanımıznıñ saibi olmağa qısmet olsun.